צייטן די גמרא דף לד עמוד ב', תולדות די בארן, תני רבנן, בערך זעקס שורות פון אונטן, תני רבנן, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכריה יודא וואשלום, געווען די חודש נחת פאנץ רבי אלי' קרויס, שבת איז געווען די יארצייט פון זיין טאטע רבי צבי דוד שמעון בן רבי לוי חיים, אזוי אויך רבי בנציון ווייס, לעילוי נשמת זיין טאטע רבי שמואל צבי בן רבי יוסף יודא וואשלום, מקווה זאלן זי אונז אפשערן. סאו, זאגט די הייליגע גמרא, מ'האט רעדן אביסל וועגן די תפילין של ראש, תני רבנן, כיצד סדרן, וואס איז די סדר הפרשיות פון די תפילין של ראש, איז די סדר זאגט די ברייתא, קדיש לי, קול בכור איז נאמבער וואן, והיה כביכול מצד ימין איז נאמבער טו, שמע ואום שמיה איז מצד שמאל. נאו, ווי ווייסט מען דאס? הלכה למשה מסיני. פרעגט די גמרא והוא תני איבכן זיי האבן למעשה געלערנט פארקערט אז מען לייגט קדש לי והוי כביכול משמאל אין די פרשת שמע ואם שמיה מימין און אביי לא קשה ס'נישט קיין סתירה כאן מימינו של קורא די ערשטע ברייתא רעדט זיך פון די רעכטע זייט די מענטש וואס שטייט אקעגן דער וואס לייגט תפילין ער גייט קענען ליינען פון דארטן די פרשיות כאן די צווייטע ברייתא רעדט זיך מימינו של מניח פון דער וואס לייגט די תפילין. סאו אין מעדיקל טערמינאלעדזשי ווען מען לערנט EMT זאגט מען אלעמאל ווען די רעדסט וועגן די רייט אין הצלה לענגווידזש אין EMT לענגווידזש איז עס אלעמאל די רעכטע זייט פון די פעישענט נישט דיין זייט די רעכטע זייט פון די פעישענט די לינקע זייט פון די פעישענט סאו די ערשטע ברייתא רעדט מימינו של קוראי פון די מענטש וואס ליינט עס נארמאל ער קוקט אויף יענעם מענטש אויף זיין רעכטע זייט היינט די צווייטע ברייתא רעדט זיך מימינו של מניח פון דער וואס עקשועלי ליינט די תפילין אזוי ווי ביי יעקב אבינו מיט מנשה און אפרים. זיין רעכטע זייט איז געווען אקעגן זיין לינקע, האט ער געדארפט מאכן סיכה לעת ידיו ס'זאל זיין רייט אן רייט, סאו ס'ווענדט זיך וועלכע זייט מ'שטייט אבער ס'נישט קיין סתירה קומט אויס ווי קודם. אמת, מציאות איז מציאות. סאו ביידע בריית'עס זאגן די זעלבע זאך קומט אויס הקוראי קוראי כסדרן אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה די סדר וואס מ'האט געשריבן אין די תורה. נאו מ'קען נישט ווייטער גיין פון די גמרא וויטאוט סטאפינג פאר א סעקאנד און רעדן אביסל וועגן רבני תם ס'ווילן וואס איז דאס רוב פון די חבירה דא לכאורה לייגט זיכער רבינו תם סימן, וואס איז דאס פילן די רבינו תם? נאר וואס דען די רבינו תם פרעגט דא א שטארקע קשיא אויף רשי, רשי לערנט קדש איז אויף די רעכטע זייט, די נעקסטע אין די ליסט, דאס הייסט נאמבער טו פראם די רייט איז והיו כי ויחו, נאמבער טרי איז שמע, און אלל די וועי טו די לעפט איז והיו אם שמעו. אבער ווען מען קוקט אריין אין די לשון הברייתא, קדש והיו כי ויחו מימין, שמע ואוים שמוע משמאל, מען האט דא עפעס צוטיילט, פארוואס האט ער צוטיילט? איך ווייס אז אוטאמאטיקלי די גייסט פון די רעכטע זייט וואן און טו איז טרי און פאר אן די לעפט סייד, וואס האט ער דא ספעשל ארויסגעשריבן אז דאס איז פון די לינקע זייט? זאגט דער רבי'ן אין טעם אז מימין און שמאל מיינט איך צוטייל די ווערטער אין צוויי, און מען רעדט וועגן די צוויי עקסטרימס, מען הייבט אן פון די רעכטע זייט, מען שרייבט קדש והוי כביכול, נאכדעם גייט מען גיין צו די עקסטרים לעפט, צו נאמבער פאר, שרייבן שמע, און ווארק יור וועי בעק,

רבי'ני האי גאון און נאך תשובות הגאונים האלטן אויך אזוי, אבער עס איז אינטערסאנט אז עם כל זאת וואס שלמה האט דא ארויפגעברענגט איז דער רבי'ן תם מודה אז די סדר שרייבן די פרשות איז אזוי ווי רש י, אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה, קדש והוי קביעךו שמע והוי אום שמעו, דאס איז די סדר ווי אזוי מ'דארף עס שרייבן, סאו לויט רבי'ני תם. און די די רעש איז אין די די תפילין של יד גייט אויסקומען א אינטערסאנטע זאך ווייל סינס איטס אן וואן קלף ס'איז נישט צוטיילט די קלפס גייט מען שרייבן קודם אלץ אויף איין קלף רייט די גאנצע של יד איז אויף איין קלף גייט מען שרייבן קדש נאמבער וואן ועוד כביכול נאמבער טו סקיפ א בלענק שרייב נאמבער פאר שמע ווייל שמע איז נאמבער פאר.

די של ראש איז א אנדערע סדר. של יד איז וויאזוי מ'שרייבט עס, אבער סינס רש י. רבני תם. יא, ס'איז זיכער א אנדערע סדר, אבער מען, איך ברענג ארויס די חידוש, לאמיר באלד צוריק קומען צו דעם, איך ברענג ארויס די חידוש אז אפילו לויט די רבני תם דארף מען עס שרייבן אויף די סדר וואס שטייט אין די תורה, קומט אויס כ'גיי שרייבן פרשה נאמבער פאר שמע פאר דו שרייבסט נאמבער טרי והיה עם שמעיה. נאו, למעשה שטייט אין שלחן ערוך סימן ל' עמוד ד', ער ברענגט ביידע שיטות רש י און די רמב ם אויף איין טעם, די רבני תם אויף די אנדערע זייט, און ער ענדיגט צו, די מנהג האוהלים איז אזוי ווי רש י. ויהי רעש שמים יוצא ידי שניהם. אבער עס זאל אינזין האבן שרייבט דער מחבר בשעת'ן לייגן רבני טעם'ס אז ער לייגט עס נישט אלץ א הוספה, ווייל טאמער יא האסטו א פראבלעם פון בעל תוסף, נאר מספייקערט האבן די הלכות אזוי ווי די רבני טעם, ממילא לייגט מען אויכעט. און ער שרייבט אין נעקסטע סעיף ער זאל עס נישט טוהן צו לייגן ביידע נאר איינער וואס איז א מוחזק און מפרסם בחסידות דעם מחזיקי ההרה. ס'זעט אויס ווי א גייסט אז דו ביסט נישט אויף די מדריגה, דו לייגסט דיך אין טיימסוויל, איט מייט נאט בי רייט. נאר אין שערי תשובה, וואס? אין שערי תשובה ברענגט ער דארטן פון די ברכי יוסף די חידה אז במקומות עיני יו דאונט העוו טו סטאפ, ווייל רוב תופסי התורה און מיקסעס בעלי בתים הולכן ברבינו תם, און ממילא כבר לא מחזיקי ההרה, קענסט רואיגערהייט לייגן. זאגט אז ס'איז אינטערסאנט ס'איז דא א טעות, רבי דוד שפירא זאגט ס'איז דא א טעות וואס די עולם פירט זיך, די עולם רעדט זיך איין, ס'דא טיילמענטשן וואס רעדן זיך איין אז מ'קען לייגן רבינו תם'ס תפילין ווי שפעט ס'זאל נאר זיין, פארוואס? ווייל מ'זאגט ס'איז רבינו תם'ס תפילין עניוועי, אויב איז קען איך לייגן ביז זמן רבינו תם פון מוצאי שבת קען איך שוין לייגן רבינו תם'ס תפילין, נאר די פראבלעם איז ס'איז נישט נאר שיטת רבינו תם, ס'דא פלענטי אנדערע גאונים רבני היי גאון און אנדערע וואס האלטן אויך אזוי, און זייער זמן איז די שקיעה, סאו אויב אזוי יו געטינג אינטו טראבל, סאו אויב די האלטסט אלעס אקראס די באורד אזוי ווי די רבינו תם, די גייסט פאסטן תענית אסתר אויך איתקשי' רבינו תם, און אלע אנדערע חומרות אזוי ווי רבינו תם קענסטו לייגן רבינו תם'ס תפילין ביזן סוף ביז רבינו תם זאל אדערווייז איז כדאי עס נישט צו טון. ס'האט זיך געקאכט אינאיינעם.

וואס דער חפץ חיים האט געזאגט, האט מען געפרעגט פארוואס לייגט איר נישט קיין תפילין, האט ער געזאגט אז אזא ניינציגער וועל איך אויך לייגן, ער איז געווארן ניינציג יאר אלט האט ער אנגעהויבן לייגן בעני טעם'ס תפילין, נישט אין בית מדרש, ס'דא אסאך אזעלכע מעשיות פון רבי יעקב קמנצקי ווי ער האט געהאלטן ווארט, מורא'דיגע זאכן, אבער נישט אין בית מדרש, נישט אינדערהיים אין פאבליק, פלעגט ער אריינגיין אין א בעדרום און דארטן לייגן בעני טעם, נישט צו זאגן אז ער האט זיך אזוי געפירט, ער האט געהאט א פלייטעס פ' און מיידל האט זיך געהאלטן, מ'איז דערציילט עפעס ער איז געווען ביי א סדר דארטן ביי גיסן טעג אין ישיבה, און ער האט נישט געטראסט די הכשר, ער האט אים וואזנט העפי וויט די פסח סעטאפ, מ'האט אים געפרעגט פארוואס ער עסט נישט, האט ער געזאגט ער עסט נישט קיין געברויכס, פון דעמאלטס און ווייטער האט ער נישט געגעסן קיין געברויכס זיין גאנץ לעבן, ווייל ער האט געזאגט אז ער עסט נישט קיין געברויכס, דער ספר נאמען טוט איין אמת ליעקב איז עפעס א מורא'דיגע צוגעפאסטע נאמען צו דער מהות פון דער איד פון דעם גרויסן צדיק פון יעקב קאמינעצקי. נאכאמאל אז וואס? האסט א מסורה וואס דיין טאטע טוט ער פרעגט האבסטו א חיוב צו טון? קאניעווסקי דער רבי איז ארום
די עולם?

אמר רב חננאל אמר רב היכלא פרשיותיו אז מ'האט עקסטשעינדזשד די מקומות פון די פרשיות פסול איז עס פסול. אמר אביי האט אביי געזאגט די דין אז די תפילין איז פסול אויב מ'האט אויסגעטשעינדזשד די סדר לא יאמרן איז נאר געזאגט געווארן ל' אייר עמוד א' אלא גביותא לבריותא אין אדער ווארדס ס'דא די צוויי עקסטרימס לאמיר זאגן די צוויי וואס האבן אוישען וויוס וואס זיי קענען ארויסקוקן אינדרויסן ווייטע צוויי ווענט און נאכדעם איז דא די צוויי סענטערס ווען איז עס א פראבלעם אויב האסט אריינגעלייגט איינס וואס איז געווען אן די אוטסייד וואס האט געהאט א אוישען וויו אריין אין די סענטער וואס האט נישט קיין ווינדאו ער איז א פראבלעם איבער ר' יוסל לגביוס האסט גענומען א אינסייד וואן און האסט מקדים געווען אז א זאך פון אינסייד און האסט עס ארויסגעלייגט אינדרויסן האסט עקסטשעינדזש בוים שמעיה פאר פאר שמעיה אבער גביוסא לגביוסא די צוויי סענטער וואנס אדער איבער ר' יוסל איבער ר' יוסל די צוויי עקסטרימס די צוויי קארנערס בוים שמעיה מיט פאר פאר א קדוש לעס לעמבאו דעט וואונט בי א פראבלעם אבער הלכה למשה מסיני איז נאר וועלכע צוויי דארפן זיין ווינדאוס און וועלכע צוויי דארפן זיין אן קיין ווינדאוס וועלכע סדר איז שוין נישט אזוי מעכב. אזוי האלט אביי. אמר לו רבא, דער רב האט געזאגט צו אביי, מאי שני גביוסא לבר יוסא ובר יוסא לגביוסא דלא, וואס איז א חילוק פארוואס דו זאגסט אז צו האבן פון א ווינדאו צו א אייל סיט צו א מיטל סיט זאגסטו איז נישט איז א פראבלעם, עס איז נישט נישט זיין קשיא, דהכ בואי למחסה אוויר ווייל דער דארף האבן פרישע לופט, ער דארף האבן א אייל און לא כחזי א האט נישט קיין לופט ולא כ דהכ בואי למחסה אוויר און לא כחזי א זעט נישט קיין אושען וויו ער קען נישט ארויסקוקען, וואו די לא כבואי למחסה אוויר דער וואס דארף נישט האבן קיין לופט,

ס'מוז זיין אזוי ווי די סדר וואס איז, דאונט עקסטשעינדזש עניטינג. סא אביי האלט הלכה למשה מסיני האט נאר געווען וויטש וואנס אר אראונד די קארנערס וויטש וואן אר אראונד די סענטערס. רוב האט געהאלטן ניין, די הלכה למשה מסיני איז אויך די עקזעקט פרטים און פרטי פרטים און ס'איז אלץ מעק. און ביי רבי סטעפאנסקי איז דא אין די כולל דארטן א בעלזא יונגערמאן ער הייסט רבי מענדל פענסטער ער קען שס ליטערלי פון אויסווענדיג און האט א געוואלדיגע קלארקייט פון כללי השס וואלט ארויסגעברענגט רבינו רב חננאל אין די גמרא אלץ א מורה איז נאט א ווערי קאמאן נעים. דאס אז מען זעט אין אנדערע פלעצער אז ער איז געווען א סופר סאו דא אין די סוגיא איז ער מולטיפל מאל דערמאנט אלץ סופר איז ער געווען די מומחה די מומחה פון די זאך הערט מען זיין נאמען אסאך סאו אמר רב חננאל אמר רב תתירה די תפילין די חיוב צו מאכן א בעיס פאר די תפילין הלכה למשה מסיני סאו לאמיר פיקטשערן די פלאסטיק באקס די שיידל פון די תפילין יא די אוטסייד באקס פון די תפילין ווען ס'איז אפען איז די באטאם פלעפ הענגט אראפ, רייט? ס'גייט, אויב די האלטסט עס פון אויבן גייט די באטאם פלעפ אראפ הענגען. סאו אויב דאס וואלט געווען די בייעס, די עקשועל לעדערנע בייעס ווי די פרשיות ליגן, וואלט נישט געווען קיין פלאו פאר די תפילין ווען די האלטסט עס אפן, רייט? די האלטסט עס פון אויבן, די פלעפ וואלט בי אופן עוועריטינג וואלט פאל אוט. די מאכסט עס צו, ווערט עס יעצט אזוי ווי א ברידזש, א גשר, ס'איז תתירה מיינט א ברידזש וואס סיעלט עס וואס מאכט אלעס צו. לויט רשי איז עס געווען זייער א דינע זאך, ממש א פלעט, א סלייס, א ווערי סקיני לעיער. לויט תוספות איז עס א דיקערע זאך, מער אזוי ווי וויאזוי אונז האבן. סא זאגט ער, זאגט רב חנן לאמר רב אז דאס איז אויך הלכה למשה מסיני. אמר אביי, מה ברתה דתפילין הלכה למשה מסיני. סא רשי לערנט אז נאך די טערסירע, טערטירע, פון די באטאם, די פלאר, די איט קאנטיניוס פעסט די עקשועל באקס, רייט? ס'גייט ווייטער ווי דארטן גיי, ס'איז דא אזוי ווי א לופ ווי ס'איז דא פלאץ פאר די רצועה אריינצוגיין, סאו ס'איז אזוי ווי א א פארטש און נאכדעם גייט ארויף די באקס, סאו אונטער די פארטש איז דא די חלק ווי די. כעת ווי די רציעס גייט אדורך גיין. רש י זאגט א אנטערסאנטע לשון, שבוי מכניסין הרציע, רש י שרייבט כעין שעושים לפי המכנסיים, אזוי ווי מען טוט מיט א פאסיק פאר די הויזן, אז שלא תהיה הרציע כביה, ס'איז נישט סאליד דארטן אריין געבינדען, אלא כשהיא רוצה מושך אילך ואילך, מען קען עס שלעפען אהין און אהער, אי מאריך ראש זה, ער קען מאכן איין זייט לענגער, וכעת מקצר ראש זה, היינטיגע צייטן וואס האבן דיקערע רציעס רוקט זיך עס שוין נישט ארום, אבער אמאליגע צייטן אמאליגע רציעס אר מאטש מאר פלעקסיבל ס'האט געקענט פארן הין און צוריק. ומה אביי, נאך זאגט אביי, שין של תפילין, דער טיוב צו לייגן א שין וואס שטעקט זיך ארויס פון די עקשועל של ראש איז אויכעט הלכה למשה מסיני, און תוספות איז מעורר, נישט איין שין נאר צוויי שינס, אויף די רעכטע זייט האט די שין דריי קעפלעך, אויף די לינקע זייט איז די שין מיט פיר קעפלעך. יא מיר קוקן מארגן וועט מען זען, דריי פון די רעכטע זייט און פיר פון די לינקע זייט. זאגט רב, זאגט אביי, וצריך שיגיע אחוץ, די די די די באטעם, די של ראש, האט דאך פיר קאמפארטמענטס, סאו ס'דארף זיין קאמפליטלי פיין מיר מיר פינישט עס אינגאנצן ווען ס'איז אין די פראסעס אוו ביאינג מעיד איז עס אפגעטיילט פיר אנדערע באטעם, סאו די קאט צו סעפערעיטן די שטיקלעך דארף זיין אלל די וועי דאון, סאו וצריך שיגיע אחוץ למקום התפר ביז די תתירה ביז די באטעם פארט זאל זיין קאמפליטלי א סעפערעט קאמפארטמענט, בשעת מען מאכט די צוויי בתים איז עס אזוי סעפערעט, שפעטער בינדט מען עס צוזאמען, מען האט א פראסעס מיט גלו וויאזוי מען בינדט עס צוזאמען, וואס? עס איז ווייטער? איז ווייטער אפן אבער סאם האו עווענטשעלי גלוען זיי עס צו צו סאו וויאזוי פארוואס ביי אונז איז עס סקווער?
א פאדעם, מען דארף קענען אריינלייגען א פאדעם, קארעקט.
דאס איז אין די פראנט, אבער איך רעד צווישן די ווען ס'דא די ליינס, די עקשועל ליינס אר סעפערעיטעד. רב די מ מן א ד א מ כיוון די מונקער סינס מען זעהט אז ס'דא א קריץ פעלט נישט אויס צו זיין לויט צורך דארף עס נישט זיין אלל די וועי קאמפליטלי קאמפליטלי דאון סעגליג אז מען קען זעהן א סימן אבער מען פסק'נט נישט אזוי נאר אונז האלטן אז ס'דארף יא זיין א גאנצע גאנצע קריץ. וואו מ אביי נאך זאגט אביי, האי קילפא דתפילין, דער קלף וואס מען שרייבט די פרשיות פון תפילין, צוריק למבדקי, דארף מען עס בודק זיין פאר מען הייבט אן צו שרייבן, צו דילמא איז פאר ראיסע קען זיין ס'דא אזא לעכל איז בעיני כתיבה טעם, עס דארף זיין א סאליד רייטינג, א שלימות'דיגע קלף, ס'זאל זיין שיין און שטארק ולעקער, און טאמער ס'דא א לאך איז עס נישט שיין, ס'זאל קודם מען הייבט אן צו שרייבן גיי עס איבער מאך זיכער דער איז נאו האולס, ס'זאל זיין א שלימות'דיגע שיינע שטיקל פארמעט. דארף די מ מ נאר דא אמר לא צריך, ס'פעלט נישט אויס מ'זאל מאכן א טעסט ווייל די אקשועל שרייבן גייט זיין א טעסט, ווייל קולמס'ע בודק לייוו, די פען אליינס ווען די גייסט שרייבן דאס גייט בודק זיין אויב ס'איז א גוטע כתיבה אדער נישט, ס'דא א כלל אין מסכת חולין כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב, טאמער ס'איז גענוג א קליינע לאך אז בשעת'ן שרייבן איטס נאט גאנע געט סטאק, די אינק איז נאט גאנע גאו, עס גייט זיך נישט צוזאם, זאמד עס גייט פארן, הייסט דאס נישט קיין לאך, און ממילא די עצם שרייבן, וואס דאס גייט זיין דיין טעסט, קען זיין די ריישע קען זיין מ'נעמט אן אז אז קיינער גייט נישט וועלן שרייבן פאר גארנישט טאמער גייט זיין א לאך גייסטו האבן א פראבלעם גייסטו ארויסווארפן דיין צוויי שעה שרייבן ממילא יו גאנע מעיק די טעסט עניוועי, די עצם שרייבן איז די טעסט דעטס קאנעקט פרואוו אויב ס'איז א שלימות'דיגע זאך אדער נישט. אמר רבי יצחק, רציעות, די רציעות סיי פון די של ראש סיי פון די של יד, שחורות אז ס'דארף זיין שווארץ, הלכה למשה מסיני, דאן איז הלכה למשה מסיני ס'מוז זיין שווארץ, און ס'דארף זיין אזוי שווארץ אזוי ווי ס'שטייט אין שיר השירים, שחורות כעורב, שווארץ שווארץ שווארץ, אבער דאס איז נישט קיין מצוה, דאס איז נאר א מצוה לכתחילה, לכתחילה איז גענוג, דער עיקר הדין איז ס'זאל זיין שווארץ דעטס גוד ענאף, ס'דארף נישט זיין אזוי סאליד שווארץ אבער אזוי טענה'ט. מיינסט פאר כדי פרעגן א קשיא פון א ברייתא. תפילין, צו אנלעבן תפילין איז איין כשר'ן אויסאן, טאר מען נישט צובינדן צו די קאפ אדער צו די האנט, אלא במינון נאר פון אזוי ווי די בית אליינס, פון פעל, נישט פון אנדערע סארט סחורה, נישט פון קיין זייד אדער פשתן, ס'דארף זיין פון די עור פון א בהמה. ביין ירוקות, ס'קען זיין גרין, ביין שחורות, סיי שווארץ, ביין לבנות, אפילו ווייסע, אדומות לא יעשה, רויט נישט, מפני גנאי, ווייל ס'פאסט נישט, מ'גייט זאגן אפשר ער איז פול מיט אינדזשוריס און ס'ווערט רויט, האט פול מיט באבלס אויף די הענט, אויך ודבר אחר, מ'זאל נישט זאגן אז ער האט געוואוינט מיט זיין פרוי בשעת עס איז נישט געווען ריין בשעת עס איז געגאנגען תפילין פון דעם איז עס געווארען נישט ריין אנדערע זאגען וועגען די גלחים פלעגען גיין רויטע קליידער על כל פנים מען זאל נישט חושד זיין אבער וואס זעהן מיר פון דעם אז ס'איז נישט קיין פראבלעם ס'מוז נישט זיין שווארץ ס'איז אדער קאלערס דער אר עפראווד ס'איז דא גרין ס'איז דא ווייס ס'איז דא אנדערע קאלערס וואס זענען אקעי. אמר ר' יהודה. מעשה בתלמידו של רבי עקיבא איז געווען א מעשה פון די תלמיד פון רבי עקיבא שהיה קושר תפילין בראשונות של תכלת ער האט געמאכט די רצועות פון וואל ולא אמר לו דבר און רבי עקיבא האט אים גארנישט געזאגט איז אפשר אויס א צדיק ראה תלמידו ולא מיחר בו קען זיין רבי עקיבא האט געזען זיין חשובע תלמיד האט זיי נישט מוחל געווען אבוויעסלי מוז עס נישט זיין דווקא פון אור ווייל איך זעה אפילו פון תכלת איז אויך אקעי אמרי לו האבן זיי אים געזאגט הן לא ראו עשו קען זיין אז רבי עקיבא האט עס פשוט נישט געזען ער האט אזוי געטון זיין תלמיד האט אזוי געטון ער האט נישט געמאניטערט טווענטי פאר אווערס ווען ראו עשו טאמער וואלט ער געזען לא היה מניחא קען זיין ער וואלט אים געסטאפט. לאמיר זען א צווייטע מעשה, מעשה בהורקנוס בנו של ר' אליעזר בן הורקנוס, סאו ר' אליעזר האט געגעבן א נאמען פאר זיין זון אויף זיין טאטע'ס נאמען, סאו הורקנוס בנו של ר' אליעזר בן הורקנוס, שהיה קושר בתפילין, ער האט צוגעבינדן זיין תפילין, בלשונות של ארגמן, מיט פערפל וואלן, ולא יאמר לו דבר, דער טאטע האט אים גארנישט געזאגט, אפשר עושה צדק ר' בנוי ולא מיכל בו ער האט נישט מוחה געווען, זיכער נישט, נאר וואס טעמער גייט זאגן, מען זעט פון די מעשה, ר' אליעזר בן הורקנוס האט מתיר געווען אז ס'זאל זיין די תפילין פון אנדערע זאכן, אפילו ס'איז נישט פון קיין אור. אמרי להם איז גוט די זעלבע תירוץ לויט רבי יהודה, הן לא ראו עושה, רבי אליעזר האט אפשר נישט געזען ווי זיין זון גייט אן מיט איר די תפילין, ואם ראו עושה ווען ער וואלט אים געזען, לוי' מניחא וואלט ער אים נישט געלאזט ווייטער אזוי גיין, אבער בארם ליין, קטני מי אונז האבן אויף געזען די ברייתא, ביין ירוקות, סיי גרין, ביין שחורות און ביין לבנות, אויב אזוי וויאזוי האט רבי יצחק געזאגט ס'דארף דווקא זיין שווארץ, זאגט די גמרא לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, כאן ובפנים, די אינסייד לעיער, אין אדער ווארדס די חלק פון די רציף וואס ליגט אויף דיין בעקישע, אויף דיין רעקל, דאס קען זיין א אנדערע קאלער חוץ פון רויט. קאנט, ווען רבי יצחק זאגט ס'מוז זיין שווארץ רעדט מען במחיצ פון די אוטער קאלער וואס די מענטש אקעגן איבער זעט דיך, דאס איז הלכה למשה מסיני אז ס'מוז זיין שווארץ. פרעגט די גמרא איד מבפנים אויב ס'איז פון די אינסייד, מאי גנאי ודבר אחר, כ וואס די חשש איינער העט עס זען ס'דאך אויסגעדרייט צו די מענטש אליינס, וואטס די אישו? זאגט די גמרא זמרן די מספחין ליה, ס'איז דא פלענטי מאל וואס ס'דרייט זיך ארום און דעמאלס העט מען צוקומען לידי גנאי, ס'איז אלעמאל די מענטשן וואס זוכן די זעלבע וואס זוכן די תפילין זאל זיין עקזעקטלי אינדערמיטן, די זעלבע זענען מעורר מיינע מסתמא נישט א מצוה אז ס'זאל זיין ארומגעדרייט און גאנץ איט שודנט בי טורנד אראונד חס ושלום. אבער דאס איז זיכער מ'קען מאכן די אנדערע זייט שווארץ אויכעט. ס'איז זיכער נישט קיין פראבלעם. ס'איז טאקע דא וואס פירן זיך לעצטנס אלס א הידור אז מ'מאכט ביידע זייטן שווארץ. אבער ס'דא וואס האבן נישט געוואלט טשעינדזשן ווייל חדש אסור מן התורה, די טאטעס האבן נישט אזוי געטון. אבער ס'איז דא מקומות מקורות וואס מ'האט זיך יא אזוי געפירט. אין תשובות והנהגות פון ר' משה שטערנבוך ברענגט ער אז ער האט געזען די תפילין פון רבי שיע לייב דיסקין זענען געווען שווארץ פון ביידע זייטן. נאו, די ריכטיגע איד איז נישט סתם ס'זאל זיין פעינטעד שווארץ, נאר ס'זאל זיין דורך און דורך שווארץ, איט שוד בי די ריעל הידער, די וואס ווילן אזוי טון, ס'זאל זיין סאליד בלעק פון ביידע זייטן דורך און אדורך, נישט נאר געפעינטעד אזא לייט לעיער. אבער, צוריק צו וואס האבן געשמועסט לעצטע וואך, אז טאמער א מענטש האט נישט קיין מסורה, אפילו אמאל גיין לחומרא איז אויך דא א מקום טון אזוי ווי מיין טאטע האט געטון, מיין טאטע איז נישט געבוירן געווארן אויף א טרעין, ער ווייסט וואס ער, וויאזוי זיינע רעבעס האבן אים געלערנט, וויאזוי זיין טאטע האט אים געלערנט, און ס'איז דא א מסורה, מען טוט אזוי ווי די עלטערן. אבער סטעפאנסקי האט ארויסגעברענגט א שיינע פוינט, ער האט געזאגט צווישן די זעכציג יעריגע, די חברה וואס דרייוון א קאר פאר הונדרעט טויזנט דאלער און האבן א דירה פאר צוויי מיליאן דאלער אין ירושלים און א דירה אין פלארידע, טאמער האבן זיי נאך זייער תפילין פון די בר מצוה, געב עס אריין צו א סופר צו טשעקן, איט מייט בי איטס מינימאל תפילין וואס דו וואלסט קיינמאל נישט געקויפט היינטיגע צייטן, און דו ווייסט די טאטעס זענען פאר נאך די מלחמה האבן זיך געמוטשעט מיט פרנסה,

תנא האבן געלערנט אין א ברייתא, די דין אז די תפילין, סיי די של ראש סיי די תפילין של יד דארף זיין מריבוע, ס'זאל זיין סקווער, הלכה למשה מסיני איז הלכה למשה מסיני, היינט מאכט מען עס ממש צו די מילימעטער סקווער, ממש מיט משונה'דיגע העדירים, ס'דא כלים וואס איז נישט געווען אמאל, זייער זייער זייער סקווער. אמר רב פפא, די רב פפא האט געזאגט פשט אין די ברייתא אז ס'דארף זיין מריבוע, בספרון, ווען די נייעסטע תתירה צו די קציצה, ווען די נייעסטע די באקס ווי די פרשיות ליגן צו די לאוער לעוועל, זאל מען זיין קעירפול מען זאל נישט שלעפן די שטריק פון די נייעם נער צופיל, ווייל קען זיין מיט דעם גייסטו אויסקוועטשן, גייסט עס מאכן אוט אוו שעיפ, ס'וועט נישט זיין קיין פערפעקט סקווער, אונז פארשטייען דאס נישט אזוי גוט, אבער די תפילין פון די זקנים זענען לכאורה געווען נאך פון די דקות'דיגע בהמות פון פאר די מלחמה, ס'איז געווען, קוקט אויף זייערע תפילין, קוקט אויף אלטע אלטע תפילין זעט מען זיי, מעני אוו דעם ווער אוט אוו שעיפ, ס'איז מיט אביסל ציון היות ס'איז געווען אזוי סאפט. תפילין פון פעיפער?
תפילין פון פעיפער, יא. אקעי. זעהט אסאך מאל מענטשן אין אידן זיי בר מצוה געהאט פון פעיפער? יא אקעי, זאל זיין קעירפול אז ווען מען נייעט עס צו זאל מען זיין קעירפול מען זאל עס נישט שרייבן צו שטארק ווייל מען קען רואנען די סקווער שעיפ, און ועל אחסינן אז די די ס'זאל זיין א פערפעקט סקווער, באטטאם ליין נישט קיין רעקטענגל אפילו א רעקטענגל איז אויך א סקווער שעיפ, באט סדארף זיין א פערפעקט איקוועל סקווער צווישן אלע זאכן, סאו ווען מקיגט אויף די תפילין איז עס סקווער דארט די די פלאץ ווי די פרשת ליגט דאס הייסט די קציצה, אונטער דעם איז דא די טעטיר אונז האבן פריער געשמועסט סאיז אויכעט סקווער סאיז א גרעסערע סקווער און סגייט ביז די פלאץ ווי די רציעות גייען אדורך סאיז דא אזויווי אז די מעברת דארט איז דא א סימן אזויווי ביז ווי די פערפעקט סקווער סאיז אזויווי א שארפ עדזש און נאכדעם איז דא א א קווארטער אוו א סירקעל וועסט קוקן אויף די תפילין מארגן וועסטו זען ס'איז דא אזא שארפ עדזש ווי די פערפעקט סקווער ענדיגט זיך און נאכדעם הייבט זיך אן די רינדעכדיגע חלק. ס'איז מיר אליין א מסייע לייק קען זאל מען קען ברענגן א ראיה צו רב פפא פרום די פאלאואינג משנה די משנה זאגט אין מגילה הוא עושה תפילתו עגילה אז איינער מאכט זיין תפילין רינדעכדיגעהייטס נישט סקווער נאר רינדעכדיג אזוי ווי א אייז סכנה איז א סכנה ווייל מ'האט מורא ער האט אדורכגיין א דור א דור פאוסט און ס'העט נישט זיין גענוג הויעך ס'העט אריינקלאפן אין קאפ און די מקום התפילין איז אויף די סורפעס פלאץ פון די סקאל און מייד האט אריין באקומען א עטץ אריין האקן אין קאפ אריין ס'האט אריין געהאט אין די מח איז א סכנה ווען איין בעל מצוה האט נישט מקיים געווען קיין מצוה ווייל די תפילין וואס איז פערפעקטלי סקווער דאס איז הלכה למשה מסיני סאו אויב ס'וואלט געווען כשר מ'וואלט געהאט שוין מחלק זיין די די האסט דיך פארגעקוקט און ס'איז נישט פעיר יא יא יא יא די געדענקסט פון לעצטע מאל על כל פנים על כל פנים סאו טאמער ס'איז כשר'ע תפילין איז דא די די סגולה פון נישט מעורר משומר מצוה לידע דברו שליחי מצוה אינן זקן וואלט נאט בין א פראבלעם ווייל טאמער ביסט נישט יוצא די טבילן, טאמער איז נישט קיין כשר'ע טבילן, יהא ואישום מיט א סכנה, ממילא האסטו נישט די עקסטרע שמירה. זעהן מיר דא אין די משנה אז מ'זאל נישט מאכן די טבילן רינעכטיגערהייט, דאס איז לכאורה אזוי ווי רב פפא האט געלערנט. אבער רב פפא, קוק אליינס, רב פפא זאגט, דו ווילסט מיר ברענגען א ראיה, איי עפרישיעט איט באט איך קען זאגן עס איז נישט קיין ראיה, ווייל קען זיין, מסניתן דעבידקא אמר גזע, אונזער משנה רעדט זיך אזוי ווי א נאט וואס איז ראונד פון אלע זייטן, און א זיראו בעיס אזוי ווי משה האט אונז יעצט מעורר געווען. קען זיין דארט איז ממש א סכנה, אבער עס איז נאך אלץ נישטא קיין ראיה, אויב מען האט געמאכט א סירקל, לאמיר זאגן אזוי ווי א סי די, איטס פלעט פראם די טאפ און די באטעם און רינדעכדיג פון די זייטן, קען זיין יענץ וואלט יא געווען א קושיא, סאו קיין ראיה פון די משנה האב איך נישט, ווייל איך גיי זאגן רינדעכדיג מיינט קאמפליטלי רינדעכדיג אזוי ווי א באל, א טרי סיקסטי ראונד, דאס וועט זיין, דארט איז א סכנה, אבער ווער זאגט אויב עס איז פלעט איז אויך א סכנה. אמר אבינו, די תפילין וואס האבן זיך צוריסן, סיי די של ראש סיי די של יד, כל זמן שפני טבלא דאורה אמבטי מתקיימת, כשרות העט עס נאך אלץ זיין כשר, סאו ווילאנג די אוטסייד ווענט זענען נאך אזוי ווי ס'דארף צו זיין, איז נישט קיין פראבלעם, ס'דא א לעכל דא א לעכל דארט, וואלנט בי ען אישו. טאמער ס'דא א ריס צווישן די ווענט פון די תפילין, דעמאלטס וואלט עס געווען פסול, טאמער ס'דא ממש א ריס אין די בעטעמענט וועט עס זיין פסול. רבי חיסדא אומר, נפסק היא, טאמער די אינטערנעל ווענט צווישן די פרשיות האבן זיך צוריסן, שתיים, טאמער ס'איז נאר געווען צוויי וואס זיינען צוריסן כשר'ס איז נאך אלץ כשר, טאמער ס'איז שלש, דריי, ווענט, פסילות וועט עס זיין פסול. אמר רבא הודא אמרת, דאס וואס דו האסט יעצט געזאגט אז נאר שתיים זענען כשר'ס, צוויי פון די ווענט זענען כשר, לא אמור איז נישט געזאגט געווארן, אלא זה שלא כנגד זה, אז די צוויי וואס זענען צוריסן ארענט נעיבארס איינס לעבן צווייטן, אבל זה כנגד זה, אויב די צוויי וואס זענען צוריסן זענען נאנט איינס צום צווייטן, פסילות וועט עס זיין. פסול אפילו נאר צוויי, וזה כנגד זה נמי איז אויך נאר געזאגט געווארן לא יאמרן אז זיי זענען פסול, אלא בחדתא נאר ביי נייע תפילין, היות מ'זעט אז ס'איז שוין דא א ריס אין א פרישע פאר תפילין, און מ'האט עס קוים גענוצט און ס'איז שוין צוריסן, אבוויעסלי איז עס שוואכע סחורה איטס נאט גאנא לאסט, אבל בעתיקתא ווען מ'רעדט וועגן עלטערע, לעסט נאר ווייל נישט געפערליך טאמער האסטו צוויי וועט עס נאך אלץ זיין כשר. אום לי' אביי לר' יוסף, היכא דמיון חלתא והיכא דמיון עתיקתא, וואס מיינט נייע טולן, וואטס קאנסידערד ניי, וואס איז קאנסידערד אלט, ווי וואס מיינט אלט, יא, פרעגסט א זיבעציג יעריגע איד, פירט ער נאך ווי א יונגערמאן, די פרעגסט א דרײַצן א צוועלף יעריגע יונגל, ער איז די עלטסטע יונגל אין די קלאס, וואס מיינט אלט, ס'איז א אינטערסאנטע זאך, פון א גרויסע יונגל ווערט מען א קליינע בחור, פון א קליינע בחור ווערט מען א פרישע יונגערמאן, פון א גרויסע בחור ווערט מען א קליינע יונגערמאן, ס'טוישט זיך זאכן, סאו וואס הייסט אלט און וואס הייסט. ניי, האבן ליידער האט מען געזאגט כל היכא דמי כי מסלע ביי בשלחי, יעדע מאל וואס דו גייסט ציען די די אויער, דו גייסט ציען די לעדער, והדר חלום, איטס גאנא גאו בעק, ס'גייט צוריק גיין צו ווי ס'איז געווען, צו די ארידזשינעל סייז, העתק ט דאס הייסט אלט. ואידך, טאמער ס'איז נאך אזוי ניי אז ס'גייט נישט צוריק גיין, איטס סאו ראף, ס'איז רידזשיד, חדר ט דאס הייסט אז ס'איז ניי. סאו לויט די וועג, טאמער ס'איז סטרעטשעבל, איז עס אלט. ניי איז עס הארטע. נאו אגעין, היינטיגע צייטן פארשטייט מען עס נישט ווייל ס'איז אלעס איז הארט אפילו די אלטע מיט די נייע, סאו היות ס'איז גסות איז עס איז אלעס הארט אבער אמאל די די דקות האט מען געקענט מער ציען. למד ה' עמוד בית, ווי נאמר אדער קען איך מאכן נאך א חילוק, כל היכי דכי מסלו ביי במסלו אויב די גייסט ציען די רציעות ווען איינער שלעפט פון די זייט און איינער שלעפט פון די צווייטע זייט עשיה א בעשריי גייט די תפילין מיטקומען ס'גייט זיך לאזן ציען אביסל ס'גייט זיך נישט צורייסן דאס איז חדתא דאס מיינט אז ס'איז ניי אבער ואידך אתיקתא די אנדערע טאמער ס'איז ציט זיך נישט מיט איז עס איז עס אלט און דאמאלס איז נישטא די איז נישטא די שאלות. סאו די אלטע תפילין זענען געוואוינט לויט די וועג צו ווערן צוברעקלט און זיי קענען זיך צורייסן אויב די צוויי מענטשן גייען עס שלעפן איטס גאנע טיער אפארט. די נייע תפילין גייען זיך לאזן שלעפן דער וואס שלעפט עס מיט א שטערקערע כח האועווער איטס גאנע בי א טאג אוו וואר ווענעווער איז שטערקער גייט זיך עס מיטשלעפן. אביי אבי יוסף קם מיט די רב יוסף אביי געזעצן פאר רב יוסף הפסק ליל רציעה די תפילות האט זיך אפגעהאקט די רציעות פון די תפילין און מלאי האט אריין געזאגט צו ר' יוסף מאיר למקטריי מעג איך עס צונייען? מעג איך עס פיקסן מיט נייען אדער נישט? און מלאי האט ר' יוסף געזאגט שטייט ביי תפילין וקשרתם כסוף קשרתם כסוף סאו גיי איך טיישן אזוי ווי צוויי אנדערע ווערטער אין קשר תם שטייט קשירה טעמע און דאס איז ווען ס'איז צוגענייט איז נישט קיין קשירה טעמע ס'הייסט נישט קיין סאליד נאט קיין סאליד קשירה ממילא איז נישט גוט אמר ר' אחי' בריידער ר' יאסעלע ר' אשר, ווען ס'האט זיך אנגעהאקט די רצועה פון די תפילין מילא מספר איי וואס איז אויב איך ניי עס צו, ואילי לתפירה לגבי, כ'הייס טון אויף אזא אופן אזוי ווי מיט א סיעם, מ'עט גארנישט זען פון די אוטסייד, פון אינסייד עט מען זען אז ס'איז צוגענייט אבער פון די אוטסייד עט מען גארנישט קענען דערקענען, להבדיל ביי קארפעט קען מען זען אסאך מאל זעלכע זאכן, מ'איז דא די סיעמס פון אונטן קען מען זען די סיעמס, ווייל פון אויבן באמערקט מען גארנישט, ראיתי אסאך מאל קען מען זען ריזיגע שטיקער קארפעט, נישטא אזעלכע גרויסע ראלס, ס'איז דא א אופן וויאזוי מ'טוט עס אז מ'זאל גארנישט זען פון די אוטסייד זאל מען גארנישט קיינעם באמערקן, איז דעט א פראבלעם אדער נישט? הייסט דאס כשירע טעמער ביקאוז איטס פולינג די איי? אדער אינסייד איז עס צוגענייט איז עס נישט גוט? היות ס'איז דא א סימן מען באמערקט עס נישט איז עס כשר אדער נישט? אמאל האט ער געזאגט פיקח חזיר מה אמר דבר גיי קוק וואס די עולם רעדט גיי קוק וויאזוי מען פירט זיך די קאמאן וועג איז געווען מען נוצט נישט אזעלכע תפילין ממילא האלט איך אויך צוריק ס'איז אבער דא א צווייטע וועג וואס זאגט אז ניין קוק וויאזוי די עולם פירט זיך און עס זען אז מען נוצט עס יא, ס'איז נישט קיין פראבלעם אויב מען איז מייחל צוויי וועגן די ראשונים וויאזוי צו לערנען, בארעם ליין, וואס זאל מען טון? פוק חזי מאי עמא דבר, גיי קוק וואס די עולם טוט היינט, איך מיין אין היינטיגע צייטן וועט קיינער נישט נוצן אזעלכע רצועות, מיינט מען נישט, אויב אזוי דאן וואלט מען לכאורה געדארפט מחמיר זיין, בשעת הדחק אבער איז יש על מי לסמוך. סאו דורינג די, צווישן ביי די צווייטע וועלט מלחמה, איז די באבוב רב זכרונו לברכה רבי שלמה מיט זיין זון דער מנצ ר רבי נפתלי זכרונו לברכה געווען באהאלטן אין א דירה פון א גוי אין גראסווערדיין אין א בוידעם, די גוי האט געהייסן קיש. ס'איז געדרוקט אין די בוקס אין די נאר די מומביי נייט אין אויף אידיש אויף ענגליש. איז א פנים אפאר טעג נאך די בר מצוה פון די לעצטע רב פון רבי נפתלי זענען געווען דארטן אין גראסעדאין איז געווען צווישן זיי געווען דארטן א איד געהייסן רבי חיים כץ ער האט געהאט א פאר תפילין א קליינע פאר תפילין וואס די גאנצע עולם פלעגט נוצן יעדן טאג מ'האט גענוצט די די תפילין ווי היום רבי חיים האט געלייגט תפילין און די רצועה האט זיך אפגעריסן פון די שליאט איז ער געווען ממש אויס מענטש איז געווען מורא'דיג צובראכן געווען די איינציגסטע חפץ של מצוה זיי האבן געהאט דארטן אין די בוידעם און דאס האט מען זיי אויך צוגענומען. זיי האבן דן געווען צו מען מעג זיך פארלאזן אז בשעת הדחק, אזוי ווי מען האט יעצט געשמועסט בשעת הדחק קען מען מייקל זיין מען קען עס נייען, טאמער מען קען זיך פארלאזן אויף דעם. די פראבלעם איז געווען אפילו מיט נייען דארף מען האבן גידן, די די ווענס פון אזוי ווי מען נוצט פאר די ספר תורה צו נייען און צוצומאכן די בתים, דאס דארף מען האבן, דאס האבן זיי זיכער נישט געהאט, ס'האבן זיי געווען אויסמענטשן האבן נישט געוואוסט ווי מען גייט זיך א עצה געבן. אפאר שעה שפעטער קומט ארויף דער גוי צו די בוידעם און ער זאגט אז א איד איז געקומען צו אים פאר די מלחמה און געגעבן אים א זאק, ער זאגט ער זאל מען זאל עס גוט אפהיטן ווייל נאך די מלחמה וועט עס זיין ווערט אסאך געלט, ער זאגט דער איד האט אים געזאגט ס'איז ווערט צווישן פֿיר און פֿינף טויזנט פענגאוס, פענגאוס איז געווען די מטבע פון אונגערין, און היינט בערך טויזנט דאלער אזוי שרייבן זיי דארט, ער ווייסט נישט טאמער יענער האט געמאכט א דזשאוק פון אים צו יענער האט חוזק געמאכט אדער האט ער אים סתם אויסגענייט, האט ער געוואלט וויסן וואס וואס ס'איז, האט האט רוב רוב ספרים האבן אים געפרעגט וואס ברענג עס ארויף לאמיר זען וואס ס'איז, ברענגט עס ארויף און לרוב איז פאר אליסאם איז עס געווען א מהודר'דיגע פאר פון תפילין, די שמחה איז געווען מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג שטארק, איז געקומען א שמייכל פון אייבערשטן, ווי סטעפאנסקי וואלט געזאגט א קיס פראם השם דורינג די מלחמה, איז עס געווען מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג אויפגעלייגט, האט ר' שמחה אים געזאגט אז ס'איז אמת וואס ער האט געזאגט און כ'וועל דיך ברענגען א ראיה, איך דארף נאר האבן איין סטראפ פון די גאנצע סעט, און פאר די סטראפ אליינס בין איך גרייט צו באצאלן א גרויסע אמאונט, סאו זיכער די רעסט פאר די גאנצע סעט איז זיכער ווערט אסאך געלט, היט עס גוט אפ ביזן סוף פון די מלחמה, און זיי האבן געהאט די חיזוק פון באקומען א שמייכל פון אייבערשטן דא אין די שווערע צייטן. על כפנים, ענוות אומה, האט רב אשר געזאגט צו רב ארחי בריידער רבי יוסף פיקח זיע מעם מדבר, אמר רב פפא, גארדימער רציעות, די עקסטרע רציעות וואס האבן זיי נאכדעם וואס האט זיך אפגעהאקט, כשרות זענען כשר, סאו ביי די תפילין של ראש לייגט מען דורך די רציעות דורך די מעברת, דורך די ברידזש ווי מען האט געשמועסט ביי די בעק פון די תפילין, און מיט דעם בינדן די סיד צו די קאפ, סאו די צוויי שטיקלעך וואס קומען ארויס פאסט די קשר, דאס איז די שיריים, סאו די אויב דאס האט זיך אפגעריסן איז עס שיריים פון שיריים די עקסטרע שטיקלעך דאס זאגט עס אז עס זענען כשר זאגט אבער די גמרא ולא אמלסי עס איז נישט ריכטיג און איך וועל ברענגען א ראיה מיט די אמרי בני רב חייא אזוי ווי די בני רב חייא האבן געזאגט אז גרדימי תכלת וגרדימי אייזוו זענען כשרים אויב איז דא די חיטה של ציצית אדער די אייזוו איז קודם געווען די ריכטיגע שיר און נאכדעם האט זיך עס אפגעריסן א שטיקל בלייבן זיי ווייטער כשר אפילו עס איז נישטא די גאנצע שיר. אויב אזוי גייט מען מדייק זיין ווען האט מען געזאגט אז די שעה איז כשר אויב ס'האט זיך אפגעריסן, דווקא ביי דיע צוויי זאכן, ביי די עיזוב און ביי די תכלת. האסאם, דעמאלס איז די עקסטרע די קליינע שטיקלעך, די תשמישי מצוה נעני, איז עס כשר. אבער הלכה ביי די רצועות פון תפילין, די תשמישי קדושה נעני, איטס א דיפרענט לעוועל, לויעט עס נישט זיין גלייך. סאו, ס'דא פארשידענע מדריגות פון חפצי קדושה. לאמיר גיין מן החומר אל הקל, פון די הארבסטע ביז די לייטעסט, די הארבסטע איז גוף הקדושה, א עקשועל זאך וואס איז הייליג, נאכדעם איז דא תשמישי קדושה און נאכדעם איז דא תשמישי מצוה, סאו פרשיות תפילין איז קאנסידערט גוף הקדושה, פארוואס? ווייל אין דעם איז דא שיימות פסוקי תורה, ס'איז זייער זייער הייליג, די בית ווי די בתים ווי די פרשיות ליגן די די קציצה דאס איז די די און די קציצה איז אויכעט גופא קדושה ווייל ס'איז דא די שיען פון די שקי איז עס גאר א הארבע זאך די קציצה פון די תפילין פון די של יד איז קאנסידערט גופא קדושה ווייל די גאנצע כמוס פון דעם איז די תפילין של יד ווייל מ'האט עס צוגעגליכן צו די של ראש שכשאנתן יוסל על ידך ועוד דו וואס מיין אני חו די והוי גייט ארויף אויף ביידע ממילא זענען ביידע אויף די זעלבע לעוועל נאר די רציעות פון די תפילין וואס מיט דעם בינדט מען עס צו צו די קאפ אדער צו די האנט דאס איז קאנסידערט תשמישי קדושה וואס העט זיין א חילוק צווישן קדושה צו תשמיש קדושה דאס העט זיין לגבי הזמנה א חפץ וואס מ'דארף האבן פאר גוף הקדושה די קלף וואס מ'האט געשריבן אויף דעם לצורך תפילין טאר מען שוין נישט איינמאל מ'האט עס צוגעגרייט פאר תפילין טאר מען שוין נישט נוצן פאר דאווע של חולין, א זאך וואס מען האט צוגעגרייט פאר תשמישי קדושה, ווילאנג מען האט עס נישט גענוצט איז עס נישט אין אפעקט, די קדושה האט נישט חל געווען. יעצט, ציצית און אייזעף זענען תשמישי מצוה, זענען די חפצים וואס מען נוצט צו טון א צווייטע מצוה, ממילא איז די קדושה שוואכער אפילו ווי די רצועות פון תפילין, וואס וועט זיין א חילוק? טאר מען מעג עס אריינלייגן אין די גארביטש? תשמישי קדושה רצועות דארפן האבן גניזה, דארף מען באגראבן, תשמישי מצוה לאמיר זאגן די עקסטער שטיקלעך אייז אויף די פלאסטיק פון א תפילין בייטל, יא אזא סארט זאך, בעצם קען מען לייגן אין די גארביטש, אפשר נישט קיין דרך ארץ, לייג עס אריין אין א בעג, מען לייגט עס אריין מיט עפעס עפעס אנדערש אביסל מער, עפעס א לעוועל אויף קידוש. זאגט די גמרא אז דו זאגסט אז די גדים די די עקסטער שטיקלעך זענען פסול, אויב מען האט עס אראפגעשניטן צו קורץ, איז מען כלל אין די איסור הישירה, ס'איז דא א שיעור, דער איז א לימיט, האסט עס געמאכט קערצער ווי די שיעור, סאו וכמה שיעור הייד, וויפיל איז די שיעור, אמר רמ א בר חמא אמר ריש לקיש, די שיעור דארף זיין עד אצבע צרעדה. ביז די פינגער וואס איז נאנט צו די thumb. סאו די ווארט צורו דא איז אזוי ווי א פלעי אן ווארדס צוזאמגעלייגט צוויי ווערטער, צורו ס'איז דא דא, די צורה פון דער. א צורה איז צוויי פרויען וואס האבן געהייסן גאנץ די זעלבע מאן, זיי זענען סאו אן דער קאמפיעטינג פאר די סעים מען, אויב אזוי הייסט עס א צורה. סאו די זי, די דא, איז די א גודל די thumb, די צורה לעבן דעם איז די פינגער וואס איז. לעבן דעם די אצבע וואס מען ווייזט מיט די פינגער ווען משיח וועט קומען יא מיט מיט די פינגער סאו דאס איז די אצבע צוריק אזוי לאנג דארף עס זיין אויף כהנה מאך פון כפוף די לענג פון די רצועה דארף זיין פון די קשר דארף זיין אזוי ווייט ווי די מרחק צווישן די מיטל פינגער צו די צווייטע פינגער צו די פוינטינג פינגער רב אשי מאך ווי פשוט אויסגעצויגן אזוי ווי די טאמב ביז די צווייטע פינגער סאו א גרעסערע דיסטענס ווי די צווישן די מיטל פינגער צו די צווייטע פינגער. אקעי, נאך די קשר, מ'רעדט פון נאך די קשר. פעסט די קשר, וויפיל עקסטרע ס'זאלל זיין. זאגט די גמרא, רבי קטלא איר רבי האט צוזאמגעבינדען די תפילין צו די קאפ איר פשוט און ער האט אויסגעצויגן די רציעות ושדל איר און האט עס געלאזט דארטן הענגען אין די בעק אזוי ווי לאמיג להבדיל א פאוני טעיל, ס'איז געלעגן אין די בעק טארדס די בעק. רב אחר בר יעקב קטלא איר מתנת ליה ער פלעגט עס פלעכטן און לאזן דארטן אזוי פון די בעק ס'זאלל נישט גיין אהין און צוריק האט ער עס צוזאמגעפלאכטן אזוי ווי לעניות להבדיל ער האט עס צוזאמגעבינדען. מאבירי דרבנן, עובד כדידן טוט אזוי ווי אונז, מ'פלעגט אויסגלייכן די רצועות, אבער אויף די פלייצעס טאוארדס די פראנט, מ'האט עס אריבערגעברענגט צו די פראנט אזוי ווי אונז טוען. אמר רב. כדידן. אזוי ווי עס איז געווען. ווער זאגט עס? ווער איז דער וואס זאגט עס? כדידן. מאבירי דרבנן, ווער ס'לערנט אז דאס מיינט פשט, ראשונים לערנען אזוי פשט, וואס איז פונקטליך ווי? תוספות, א צווייטע פשט, יא. עס מיינט אין דער פראנט, אזוי ווי אונז זעט עס, דאס איז געווען דער אנגענומענער מנהג, וויאזוי די גמרא האט פארשטאנען, אמר לב יידע בראידא ושמואל בעל שיטת משמעי די רב, קשר של תפילין, הלכה למשה מסיני. דאס איז די וואס נוצן א א דריי סקווערס, איז עס די ד' פון שקאי, די וואס נוצט א פערפעקט סקווער, די פיהר חלק, אזוי ווי אין גאליציע האט מען געטון על פי רוב, איז צוויי ד'. די בייגל? יא די דריי.

אקעי, רב אשר האבן יוסף קאמען די מזוטרא, רב אשר געזעצן אין פראנט פון מזוטרא און ספך אולי ר' ציון די תפילין, ס'האט זיך אומגעדרייט די די די ד' וואס איז צוגעבינדן די די קעש אין די בעק, מ'האט נישט געזען די ד', מ'האט געזען די אפעסיט סייד פון די ד', ס'האט זיך איבערגעדרייט די קעש, די קעש וואס טאטשינג די סקין, און מילא האט ער אים געזאגט לא סביר לומר, דו האלטסט נישט אז ס'דא הלכה למשה מסיני, ואינו יעיין לבאר אז די קשת די שיינע זאכן דארפן זיין טאווארדס די אוטסייד סאו די קעשער זאלן זעהן צו די אוטסייד, און ליידער האט איך נישט דאס נישט געווען קיין שיטה זאך, ס'איז געווען לאו הדעת איך האב פשוט נישט באמערקט ס'האט זיך איבערגעדרייט און ממילא נישט ווייל איך האב עפעס א ענין מיט דעם ס'איז פשוט געשעהן און איי אפאלעזשייז. שטייט אין פסוק וראי כל עמי הארץ קשיים אשר נקרעו אליך ויראי ממך, תניא האמיר געלערנט אין א ברייתא רבי אליעזר הגדול אומר איילי תפילין שבראש דאס אונז ווילן נישט ארויס די גוים גייען זעהן די תפילין פון לשער בראש אויפן קאפ אונז זיין זיך גוט דערשרעקן דערפון סאו די תפילין לייגן א פחד אויף די גוים ווייל דורך דעם זעהט די די מענטש לייגט ארויף די שכינה אויף זיך אליינס די איד וואס לייגט תפילין ברענגט עס די שכינה אויף זיין קאפ און ממילא אלס א אוטקאם פון דעם ציטערן די גוים דערפון סאו רבי אליעזר זאגט אז דאס איז געזאגט געווארן דווקא לגבי די תפילין של ראש פארוואס ווייל ס'איז דא די שיען אויף דעם דאס איז וואס טריגערס די פחד די שם שקר וואס טריגערט די פחד מה שאין כן די של יד איז נישטא קיין שיען אויב איז דא די פחד רעדט מען וועגן די תפילין שבראש. פאר וואס איז דען די אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו ואסיר אותי את כפי וראיתו את אחורי, משה רבינו האט געבעטן אריין נא את כבודך באשעפער לאמיך זען דיין גרויסקייט, האט די אייבערשטער געענטפערט לא שכל לראות את פניו, די קענסט נישט זען א קלארע וויזשען, ואוי בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הציר, עס קען מען דארטן זען אין די מערה פון שטיינער, ושקותי כפי, איך וועל זיך צודעקן מיט די האנט, אליך עד עברי ואסיר אותי את כפי וראיתו את אחורי, עס קען מען זען מיין בעק ופני לא יראי, עס נישט קענען זען די עקשועל פנים, אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידי מלמד שרלוי הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין, די באק קשר פון די אייבערשטענס קאפ כביכול אגב דאס שטייט אין ראשונים קלאר ער האט נישט געזען די עקשועל קשר של תפילין פון אייבערשטען א בחינה פון א א חזיון אבער נישט די עקשועל קען עיין לוי השגות א א גוף ס'איז נישטא קיין דמיון איז קען מען עס נישט פארשטיין בכלל אמר רב יהודה קשר של תפילין צוריק שייד למעלה ס'זאל זיין נישט פאסט די העיר ליין, נאר נישט אויף די האלז, די בעק פון די האלז, נאר ס'זאל זיין אויף די האר אליינס, כדי שישראל למעלה ולא למטה, רמז, די אידן זאלן דערהויבן ווערן נישט אלל דע וועי עט די באטעם, נאר נישט טארדס די באטעם, נאך דארף זיין וצריך שיהיה כלפי פנים, ס'זאל זיין אקעגן איבער די ממילא עורף, די סענטער פון די קאפ, אויף די זייט, אין די בעק, אין די מידל סענטער, נישט טארדס די זייט, כדי שיהיה ישראל לפנים ולא לאחור, די אידן זאלן זיין פארווערד, נישט בעק. אין די פרשה זעט מען ביי די סדר פון די כלי המשכן ווערט דערמאנט אין דעם פסוק קודם די שלחן און נאכדעם די מנורה, ווייל מ'ווייסט דעם שלחן איז מרמז אויף עשירות, פרנסה, די מנורה איז מרמז כנגד התורה, מרמז צו זיין כדי צו לערנען תורה דארף קודם ס'זאל זיין ישוב הדעת, הרחבת הדעת, ס'זאל זיין עשירות, ס'זאל זיין פרנסה, מ'זאל קענען לערנען אזוי ווי ס'דארף צו זיין, אזוי ווי מ'זעט אין פסוק קודם שמח זבולון בצאתיך, נאכדעם קען זיין ויששכר באוהליך, אבער קודם דארף זיין פרנסה, און מיין קמח איין תורה. פרעגט אבער די חתם סופר, איז נאך אלץ שווער ווייל מ'זעט די ארון וואס איז אויך מרמז אויף תורה שטייט נאך פאר די שלחן. טאמער די ערשט דארף זיין די גשמיות, קודם דארף זיין די פרנסה סעט, דעמאלטס פארוואס שטייט דא די ארון פארדעם? זאגט די חתם סופר אז די מנורה איז מרמז אויף עיון התורה, פלפול התורה, זיך אריינלייגן, דאס איז טאקע יוניק און ריזערווד פאר די יששכר'ס, און פארדעם דארף טאקע זיין ישוב הדעת מ'זאל קענען לערנען בעיון פארדעם, דער ארון זאל ביים רמב ם איז אויף די דעילי תורה, די תורה, די פשוטע תורה, וואס יעדע איד דארף לערנען יעדן טאג יום חייני ואורך ימיני, און ממילא האט די תורות געשריבן פריער פאר אלעס צו ווייזן די בעיסיק תורה, די לערנען יעדן טאג איז נישט תלוי ווי אזוי מען פילט און וועלכע מאד מען איז, מען איז יא אין די מאד, מען האט יא פרנסה, נישט פרנסה, תורה דארף מען לערנען יעדן טאג נאו מעטער וואט, מען וועט קענען וועט מען לערנען בעיון, סאו וואס איז די לימיט פון דעם? דף היומי יעדן טאג! טענק יו פאר ליסטענינג אן דעט נאוט, האוו וואנדערפול דעי.